Eh, inhlikani hinkwenu minjhani mm, laha i philani ni lava ku lava ku ta basisa timhaka to tala leti nga kona aka social media more especially ka vanhu lavo rhandza xitsonga ne mm, ni na paparulani ma vona ni na paparulani lexi ni telaka ku basisa xo ngopfu i timhaka ta leswi mi nga swi vukha swisekhuleta sometimes artist yi va ri ka influence of alcohol sometimes mi kuma ku vanhu vo lava ku lava ku ta phusha ti-agenda ta vona hi munhu ni swi voni swi endleka hi december papa rhulana va n'wi lwela ku a khandziya movha yihi a khandziya movha leyi a khandziya movha leyi for vona ku lava ya kona swi ta va olovela swa vavasati swi ta va olovela swa vibe hi ku hina papa rhulani a hi famba na papa rhulani. so mina tanihiloko ni ri manager a ni control ngopfu vutomi bya vavarulani kambe ni ni control-a ngopfu um ti-commitments ta mina na yena na na na leswi faneleke ku swi endla leswi endlaka ku maybe va kha hi tsakisa vanhu mi n'wi buka hala hi ya fika ni meka sure ku vavarulani wa nghena exitejini hi nkarhi a va ri right a mi tsakisa. eh guys and la ta vulavula ntiyiso un'wana i ku lowu mi nga wu tiviki laha ka social media um mina paparilani ha ri swin'we ha tirha swin'we na ha ri manager paparilani heyi paparilani u kwihi paparilani u kwihi n'wina mi vutisa na mi hlamhlamulekile ma n'wi vona hi loyiwani so sweswiwani ta va ku ri nkarhi ni nyiketa ni vulavula ni vutisana na yena ni swin'wana na swin'wanyana mara before ni vula sweswo na ha lava na ha lava ku vula leswiwani ku na vanhu lava va yaka ka papa Rhulani hi ku lava ku va vona va lava ku duma va kha va tirhisa yena there is something lexi mi ni nga ti byela loko ni sungula ku tirha na papa Rhulani lexi ni lavaka ku xi fikelela and so far se ni na fika laha ni yaka kona and even the family na maxaka va Both Caswell lava nga kusuhi na papa Rhulani va tsakile hi swona. so a hi ti-updates hinkwato ni nga ta tshama ni kha ni ta la ni ta ni ta fika ni ti nyiketa mara nyamuntlha at least hi kona hi leyiwani hi kona kwala joni yi healthy everything is fine so lexi na va kulakula ta ni nga xi condoned matikhomelo ma vanhu va ma ti-producer ta le kaya ni twi un'wana kwala ka ti-comment a ku ri vo n'wi twela papa Rhulani you can't u n'wi twela yini because papa Rhulani. a ni tsundzuki a tshama ku ni ni lava producer or yini ko va hi ku vanhu they are disparate of like va tiveka they, they have to use him loko ka ri ka influence of alcohol for them ku va va tiveka through yena and which is wrong that is the reason why nyamutlha ni koti ku endla this life ku lava na ta mi basisa ku na risimu leri a ri nga chayiwa khale lekere a ku ri veri la ta ri humesa ra vuswaswaswa a ni ri tivi as manager na yena u ri a nga swi tivi swi sweswo then ku va na ti-circulations ta ti-video leti mi nga ti nga ku circulateni hinkwato papa rhanu la ku humesa nghoma swi ku njhani njhani njhani yes ku na dj maxonza la nga humesa a nga teka papa rulani i think va famba va studio ku fika ku endliwa sweswi mi nga swi vo swi trendanya clip yaleyo i don't know what happened there it's a clip or it's a song i don't know and ni lava ku swi fakaza sweswo but then vo tala va blame mina va ku wena swi komba ku papa rhulani a wu n'wi a wu maneja kahle van'wani va ku papa rhulani hi yo a nga ri ku kahle se mina na ta vutisa leswiwani loko ni ri na n'wana ni byela n'wana ku n'wana a tshama ndlwini a nga fambi navusiku ivi n'wana a famba a huma navusiku a ya a ya dlayiwa mi mi tshika ku blame xigevenga ivi mi ta mi ta blame mina kumbe mi lava ku blame n'wana ku why n'wana u humi navusiku why wena mutswari u tshiki n'wana a huma navusiku ku fanekele ku blame xigevenga so na mina sweswiwani Ni blame vanhu lava va nga ku drageni ka Paparlan into their own agendas leti va lava ku ti phusha through him. Eh, guys lexi mi lava la ta xi vula a hi tshikeni timbili to biha papa rilani humese avuxeni xigazini hlekelani tin'hweti yi na six months sweswiwani yi khoma six months february leyiwani avuxeni xigazini mara mi le ku sukumeteleni ka n'wana wa vanhu ka vana wa n'wana wa vanhu ku ri ya humesa humesa humesa nghoma eh, and swa tikomba ku mi swi vula mi nga tsakangi Loko ku ri ku ri mi fositele Papa Rhulani ku a humesa nghoma mi n'wi fositela, Dokodela Thomas Chauke why mi nga va fositeli vona coz na voho i ntlhambi? Dokodela Thomas Chauke why mi nga va fositeli vona? General Muska, Dokodela General Muska why mi nga va fositelanga lembe ri nga hela na vona ku va humesa hi ku na vona i tintlhambi? Mara swa tikomba ku ri a ka ha ri ku va mi byela munhu ku ma n'wi hlohlotela ku endla swa kahle since a humesi nghoma leyi avuxeni xigazini, i dume hi yona sweswiwani ya haba ni vanhu vo tala va hepi hi yona mara n'wina vanhu a mi tsakangi mi le ku sindziseni ka n'wana wa vanhu ku ri humesa humesa hehe a wu yo thujela u right a ku thujeli yena a ku nga thujela n'wina so mi fanekele mi swi appreciate magaza tshikani vuloyi tshikani timbilu to biha xin'wana ni nga ta xi vula i ku ri loko ma ha fositela papa ra ni nga humesa ha swi tiva ku ha mi lava ku ta twa hiti mi lava ku lava ta compare avuxeni xigazeni na project leyi a nga ta va a yi endlini then mi ta kota ku kuma xo vulavula hi xona mi ta ku Hi swi tivini u wini a ku va hiti yin'we ntsena. The guy la famba kona la jikajika kona hikwako vo khoma 18 hikwako la famba famba kona va n'wi criticize va ri he Phaparhelani a yo thumba a yo tlumbela mara why n'wi mi nga zami na n'wi mi tlumbela hi vona timbilu to to biha ne van'wana hi ta tsandzeka ku nghena matilweni hi mhaka mavulavulelo na maendlelo ya hina hi bihe ngopfu timbilu ende loko Phaparhelani a humesi nghoma liya a nga fositeriwangi why sweswi mi famba mi n'wi fositela. mina tanihiloko ni ri manejara ni mi pick up swo tala ngopfu and i have drafted everything down project yi kona ka sala ni producer leswi hi nga yimela ntsena ku hi endla swilo swa hina hi nkarhi wa hina hi tsakisa vanhu papa rulani u ta endla ti-collaboration na vo dj mfundhisi va ka mitakaro na van'wana na van'wana vo xa makhombo loko ku ri ku na vona va ta va ri interested hinkwato ti-artist ta xitsonga hi hi tsakisana hi ri matsonga hinkwenu then we showcase our talent ku nga ri timhaka ta ku mani u la ta teka credit ene mina tanihiloko ni ri manager i don't have any beef with whoever artist i don't have any beef ni sapota ni tlhela ni rhandza vunanga hinkwabyo bya xitsonga nqambi yin'wana na yin'wanyana leyi lava ku endla collaboration na papa rhulani ku na ti-terms and conditions ta kona tin'wani ta kona ti-terms and conditions i ku ri how are we going to work this project after loko se hi tirhile ku ta humelela leswiwani hi leswiwani ku tshama hansi as manager hi vulavula hi swona vo fana vo dj mfundhisi we already we, we, we, we are already talking about that la hi nga ta swi tiva ku ri hi ta mi nyiketa feedback ya njhani ku ya emahlweni so mina ni kombela ku ri n'wina hinkwenu mi va ka mi ta mi ta biha timbilu vo parhalani a humesi ti-producer na swi ta ti tele ngopfu and hayi ku e wena philani wo tsandzeka wena philani wo tsandzeka u manager wo tsandzeka papa rhulani nyiko yena wa yi dlaya ni yi dlaya yini hambi no famba ni ya studio let's say hi le studio sweswi hi mina philani manager wa parlani a ni ta fika ni ku yini sweswi a ni ta fika ni yimbelela yimbelela mina mina i support his choices since choice ya paparlani ku ri ku ri ni ta ni ya chaya ka salani i support it so ni nge pfumeli ti-producer mi ta mi ta fika mikoko ka paparlani mi n'wi yisa hala na hala mi ku yi mhaka ku vanhu veri va lava nghoma vanhu va lava nghoma laha hi tirha hi nawu hi tirha hi phepha weke laha nawu wa mina na paparlani a wu swi pfumeli ku paparlani a chaya na producer yin'wana without my concert and i think that is a mistake that has happened and that i'm here to fix it ka ku munhu miyimi ku ya ku ya humesiwa swilo swi tlhe swi nga vi swona hi mhaka ku miri e, e, i lava ku humesa nghoma a hi tirhisi swona sweswo ende n'wina mi nga ku swi endleni na ti-producer n'wi mi twanga ku mi na matimba yo loko papa rilani a ri ka bad influence of alcohol mi teka advantage swi tshikeni n'wina ni mi voni mi khometa mu ku ya yehe eh, eh, for, like the likes of dj car ve ri ikhazi wa papa rulani mara loko u nga vulavulangi na mina ku hi kota ku twana ku hi endla yena yena yena swi nge pfuni nchumu ku mi teka papa rulani you drag him into things mina i'm not here to control his talent but i'm here to control his lifestyle na xitayele xa nga nghena xona musicini for him to achieve whatever that you wanna achieve in life purpose ya mina and i'm not here to say ku ni ta manager papa rulani vutomi bya mina hinkwabyo there are some people that need my e, e, e, intervention ku ni kota ku nghena ni va pfuna vuton'wini to uplift them to a next level and i'm here to help each and every artist or talent yin'wana na yin'wana ku va ni yi kurisa ku nga ri ku ni kurisa ya mani ntsena so nyamuntlha ni koti ku kuma nkarhi ni va ni vhakela papa rilani la tshamaka kona ni vulavula na yena hi twanana hi swo tala swo tala o hleka because of a nga swi tsundzuki ni sure maybe a ti nweli yini and n'wana n'wana loko a nweni munhu wa rivala so lexi mi lavaka la ta ku ni ni vutisa xona ni ta xi vutisa yena vaparulani ni tlhela ni vutisa na na n'wina lahawani cause leswi swi nga swi nga endleka a ku na leswi mina ni nga ta ku na swi tiva a ni tivi nchumu swi endlekile but mina there was no a concert ya mina so that is the reason why i'm here to talk to you guys na artist ya mina paparulani Happy New Year 2023 ho hlangana ka lembe leriwani ra 2023 kwala Joni hi kha hi heta n'hweti ya January xo ta va yingiso yi rimse avuxeni ka Gaza eh hi paparulani yaloye ni vuyile xilungwini n'wina wo vulavula se kahle kahle lexi hi nga ta ni nga ta xi vutisa mina ka ka va ka va byi ku laveka yini kahle kahle ka ka vutomi bya mina hi ku me me le ku ni tseketseleni a ni tivi problem na munhu me ni sala ndhawu ku ku ve humesa humesa humesa ni humesa yini eyi ku xo sungula na n'wina a mi fane mi humesa hi ku na me a ni nga tivisanga munhu ku ni la ku va nqambi a ni byelanga munhu ku ni ya studio. mara mi tshama kha mi khandziya khandziya munhu swi swo ka swi nga swona vutomi lebyi mi byi hanyaka vanhu va vantima na nghoma ya vula a hi vutomi lebyinene leswi mi byi hanyaka eya nghoma ni ta humesa eya nghoma ni ta humesa ene na swi tiva ku ku za mi fositela ku ve humesa nghoma humesa nghoma. I timhaka to ni ni te ni ta humesa single track liya hi yo yi nga ni dumisa yi rhandziwaku hi un'wana na un'wana se hi leswi swi wo mi mi le mi le ku languse se loko no tshama ni ri ku beni ka tinghoma ka tihiti ta straight swi ri e vhiki na vhiki n'wina mi la ku ni humesa hi mhaka ku ni le ku chayeni ka swona va le va le ku va le ku tsakeleni ka swona hi swona phela leswi va vulaka swona hi swona e ku ri wena swi ri ku ri mina loko no tshama kha ni ba yi yi yi yi yi trenda. every day ni fanele ni humesa nghoma u fanele u humesa nghoma a swi ndzi swona hmm. nghoma loko yi ri ku beni ya tshikiwa yi tirha hi ku yi le ku tirheni ende lembe leriwani nghoma ya wena yi bukuka four ya leyi ya vuxexi gazini ya cina phalavurwa ya cina giyani ya cina pitori ya hmm. cina ya cina dj mfundhisi hi ti-four ti-four ta february so escotch Uh, welcome back again na ku amukela kwa vuyini ni khensa ku vonela kusuhani since gina na hi ti hi ti one ta ta ta ta january hi new year so um ku na vaseketeri va wena va kona laha hi ta tlhela yi xera ni le ka page ya wena lexi mi lavaka ku wena u xi problem leyi ho hlanganaka na yona loko u jikajika vo khona eighteen U ya vo Giyani hinkwaku. I cini lexi endlaku swi gina swi ku borha like loko u kha u famba famba hinkwaku cause loko u famba u kuma ti critics na swisolo and a wu onhangi nchumu phela wehe cause loko u onhini a wu fanele u ri maphoriseni kumbe a wu fanele u khomiwini mara a wu onhangi mara u le ku soliweni kahle kahle nandzu i yini kahle kahle ni tlhela ni rhuketeriwa na mina ni lava ku tiva ku nandzu i yini. va fika va ta un'wana va va ku e we vavorelani wa thyaka e vavorelani ntlhambi yo ka yi nga ri na mali mali yo ndla yini hi ku mali mali ni na yona lexi xi lavaku na xi endla he a ku na mali na rhuketeriwa he swi swin'wana swa van'watimu ku ri kahle a mi lavi ku ni fa ni ri mbyana hi lexi mi lavaku xoho ka vutomi bya n'wina. ende taleta ya mina taleta u nga tshiki u yi pfarile xikwembu xi pfurile la xi nga pfula kona a wu nga ta swi pfala i to fa i ri mbyana wehe u endlaka swona hi ku i na mbilu leyi nga tala mimitwa n'wina vanhu va ka gaza. mina ni khensa mina ni lexi ni nga ta xi vula hi mona hi yena mina vanhu vanhu vanhu vo ta vanhu vanhu lava ni rhandzaka va tele ngopfu tani vanhu lava ni zondzaka ni rhandziwa vanhu vo tala too much since ni va ni sungula ku humesa nghoma liya a hi se tshama hi ku a yi rhambiwi Since hi sungula ku tirha la hi nghoma ya liya yin'we. That's true. Ya, a hi se tshama hi yima ku tirha. Na ha ku lavekeni tindhawu to tala. Se tshika jealous vanhu va ka Gaza. Ende ku na mhaka yin'wana futhi. Ku na mhaka liya ya na le ye hi ya vona Papa Rhulani a Salema. Salema. Ka timintlhama kwihi? A Ni tshame fa- hansi. ni fanele ni ya tumbela na. A tshami Salema, A ni a- fanele a ni fanele ni tshame yini? A ni fanele ni tshame henhla. Papa Rhulani a tshami a Salema u le ku basulukeni a Salema a lapeni. a ntsuni ku a ntsuni ku tshama ku la mali u nga vi na mali wena no and a ntsuni ku tshama u famba u kombela timali phela ndzi tshama mboro munhu i think a famba swi vula na swo ku papa rani a kombela mali ka sala ndzi tshama eh oyi mali a patwini kombela mali wena a ntiyi kumbe xa va kombela tswala kumbe xa sava loko mpengisi a ku mi mina ndzi endle swa mina ni dya savana mina hi mali ya mina yi huma ku xikhwamini loko yi tirha leyi ni ngo yi tirha mara masiku

Kota ndzi tshame ndzi dzolonga mhaka live loko xisa lexiya. Ndzi tshame ni bazi ka mina na. Mani va tsundzuxa swin'wana. Wa tsundzuka loko hi ya performa ka Benny Maheng na Benny Mahengani aka aka aka aka aka loko loko loko loko ni ku siku la ni va nyiketa mali ya cash. Hey va ta ku teka va ta ku teka va ta khoma nkuzi. Wa tsundzuka ne? A ku ri kwihi ka mina laya hi le ka Magumuza ka ka ka xigava. Loko ni loko hi heta laya u humese u humese swo hlamba u vekela laha henhla ivi u endla yini? izafat ni humesi vuhlamba ni veka henhla ka loko u ta humesa inani wa tsundzuka loko ni ku why for endla sweswo ku kombisa ku wena chaka a wu ri lavi hoxa izibirachi why okay ku ri that was the sign a yi a yi ku komba ku a wu lavi chaka so mhm. wa ta eish a ni swi tivi ku naswona naswona naswona xo sungula va tshame va ni vona ni basiluki kwihi ni ri na thyaka kwihi a va a va hlamuli mi tshami ni vona ni ri na thyaka kwihi mi tshami ni twa ni nuha kwihi Ma tiva na hi ku vutisa- mina vutisani vanhu lava ni tivaka ni eh, ni yo kula ku vava hi kumeka ka ni pfumala mara vusopfa a ni na byona lava ni tivaka va ta ni byela hi mina ni kombela u sungula xite- u sungurisa xitatimende xexo ku ri wena u yo kurisa ku yini ni yo kula ku ni yo kula ku vava hi vusiwana ni nga ri na munhu wa ni hlayisa kati xikwembu xi langusile Xikwembu xi hi rhandza hikwenu, Xikwembu a hi papa mina, i papa hina hikwenu. Mara wehe loko i na mbilu ya mimitwa, i to fa i ri mbyana. Xikwembu a xi hlamuli munhu wa wa mbilu ya ya mimitwa. Serious. E vanhu va ka Gaza va nga u nge ti u nge tivi lexi va xi lavaka va lava yini. Wa tsundzuka nhwanyana un'wana u tshama a ta ka wena a fika a ku, wena papa Rhulani a wu thyaki ngopfu a tshembisa a ni hamba ni ku xavela byala. Ni tshame ni thyaka kwihi mina mi ngo rhandza ku vulavula ni fe ko ku duma hi ku na n'wina mi ta ku ka mina mi ni rhuketela mi ku ve humesa humesa humesa humesa humesa humesa humesa xo sungula mutswari wa wena la nga bebula wena a va dumi hi ku hi ku suma a tikhombeni why va nga humesi nghoma ya xi xi le kuweni. or na loko mi ri na probleme na mina ni ta fixera papa wa wena or mhana wa wena u ta hamba u vutisa vona ku mhani mi ya humesa rini na papa rhulani mi nga ti mi ta ni borha mina a ni onhelangi munhu a ni onhelangi munhu humani ka vutomi bya mina eh. hatlisani mi mi khoma ya niwa mi huma eh, ya ya ya moni pfulana kota ku vona layitinyana okay um so so okay vulavula and loko ku na ku na ku na yin'wana Mm. ni nge ni ku na yin'wana ni nge ni nge ni nge ni nge yi tivi leyi Mm. ni bala off na ya kha yi vona yim yim yim yim yim yima rhanga ni lunghisa lawa yima rhanga ni lunghisa lawa ku ri ku va na light nyana laha nga kona nga ku siku la ku na pfula so so weather ya change yi change fast weather ya joni uh, ya ku na yin'wana Ku na- oh, wa ku ku na yin'wana u ta yi ba life yi yeleyo ka mina ku na ku na ku na yin'wana ne Mm. ku na miza un'wana wa wa hala ka mhinga Mm. miza loyi ne u endla nga wa wa ni rhandza ka sangu loko ni rhandzini i mani ku na tivhiku ni ta n'wi vula straight kwala ku a a swi tshika a nga ha phindi ya simon fokisi wa ka mhinga u endla nga wa ni rhandza a nga ni rhandzi ni ve ni ya n'wi kuma le khona etini n'wi vutisa kati a ni bayisa a ni komba tivhidiyo leti a bayisaka vanhu ka ni themendela hmm. kasi ku na letiya a yevulaka ku na tin'wana fukuti ni nga point ya leyi nga tshama yi un'wana a ba yona hmm. ve hi ngo vona papa rulani salema yi ye simon fokisi ka timini fane ni ya tshama kwihi ho simon fokisi simon fokisi michayini mi va titlambitlambi ta n'wina simon fokisi wena wa gay ni nge ku jikajiki and a ni ku chavi se munhu fogisi wena wa gay a ni xi ta vala mina u ve u va na tinghoma u nga yi helo se u lava ku salasala mina ndhaku hina mbamana a ni wa ka n'wina simon fokisi i rivele ku tshami u tsutsuma u siya cheri ni ri ndhawu ka wena swi ta phinda futa huma ka vutomi bya mina simon a hi mina ni te mi xaxa tinghoma ta n'wina mi nga yi helo i ku rhandza ka xikwembu kumeka ndhumini mina Loko mi nga dumanga mi dumanga leswi mi nga fositeli u nga jeleze munhu un'wana xo sungula munhu la ni yevulaka hi philani i munhu wa ku wa ku hala kaya loko la ta swi vona ku i mkhaya wa mina la a fana ndla yini a seketela a ku seketela mangoma mari ya khomelela ku hi yena se a tlha ku teka mukwana a tsemelela ni tsemelela a yevula va kha va hleka matiko lava nga kahle kahle ni ku ni ta ku bye xin'wana wa vona team ya hala ka hina hinkwayo ka yona vanhu vo tala va vulavula maporosini he he loko a nga humesi yin'wani u tlhele dyambyini dyamby ra yini a ni koti ku twisa ni zi na byi yimisa un'wana ku ni tlhele dyambyini number mani ivi ni n'wi byela marito mo wena waye mi nga yi mi ya humesa misika mina na wehe se ma ni fokisi huma ka vutomi bya mina na tshimela u ya kwala zon'wana vo famba va vulavula hi mina loko va twa porosi a ni nwi xihungwana mina a ni tshama ni kombela nchumu ka munhu ni dya nyuku wa mina swi mi tsandzini humani ka mina mi lava yini ka mina a va fana va tivisa va vula ku va na problem ya yina mina hi swo sweswo Eh, eh okay loko va lava mali ya ha va hakela mara hi lava ku tiva nandzu hi tiva nandzu hi lava ku tiva nandzu e mina mi nga mi nga mi nga ni tumbeleti he endla yini endla yini endla yini tiva timhaka ta wena ta vutavali hi simoni a ni geyi mina u nga wa phinda na siku na rin'we a ni ku chavi se munhu ti wu ku tsandzini music se wena u sala mi endzhaku Gemeta Scotch. G- Gemeta Scotch. Uh, guys, uh, the purpose of this life, it's for me kuva ntliara cause kuna vanhu vo tala va nga ku vulavuleni ka swo tala so mi la ta ku mi vutisa swivutiso kwalawani ni teka swivutiso ni n'wi vutisa ntlhambi ni ta swi hlaya loko ku ri swa hlayeka ni ta teka ti-request if ti kona ni la ta ku mi n'wi vutisa paparulani because xin'wanyana phela hambi ni hlangana munhu hambi ku ri doropeni he philani u kwini papa rhulani u lava yini na swi twisisa ku swin'wana mi swi vula out of love ne mara ku na this question na swi vona ku leyi na rirhandzu leyi ha kasi mi humesa rini hi rini thomas chauke humesini dokodela thomas chauke hi rini why mi nga vutisi dokodela ra music lava nga vakulu ka music papa rhulani xihlangi hi just ten thirty a khale he will be thirty one u nga ri khale Hi dya wa sweswi Papa Rhulana a hi mukhalabya lexi hlangi lexi. Naswona tinqambi ti ngani? Xihlangi lexi nga ku phikizane na xona lexiwani. Tinqambi i tingani? Rhulani Comfort N'wayila i xihlangi. Tinqambi ti ngani? A ni ali nqambi ya mina ne. A ni ali ni nge yimeleli nqambi ya mina loko mi fiki mi yi rhuketela. u fika u n'wi chingela loko o va a byi dyini byala i ta kuma sweswi na wena u nga apulaya swona ene a ni khondoni ku ri a rhuketela paparulani kambe u nga fiki u n'wi rhuketela loko u n'wi rhuketela a nga rhuketeli u ta kuma swo hundza leswi u nga ta u swi vulini wena eh, because in most cases ni swi voni hi matihlo ya mina u n'wi rhuketela yini a hi ri ka siyandhani ku humisa swin'wana crowdini ka siyandhani ah. hayi wena paparulani wena paparulani munisi wa ku o oh, ku n'wi xingeleni ah. se paparulani a fa endla yini i a ti-artist nkarhi wun'wana na toho ta hela mbilu i munhu phela muyisa loyiwani i munhu phela mi zalewani vanhu va ri dokodela na papa rhulani a va fani loko ku ri ku a va fani dokodela thomas chauke na papa rhulani papa rhulani vo tlanga rugby dokodela va tlanga cricket a va yimbeleli music lomu twaku xipikareni mbangi leyi mi dzahaku mi kuma ni leswaku ngo yi vhika mi kuma fole ra rg mi ri tsemela xikarhi mi chela mi vhika because loko mi ri ta straight ri mi endla nga ku mo ka mi nga swi voni ku ku humelela yini naswona a hi va vutisi kasi kasi eish a ni tivi hi ta tshama ka hi va byela so a mi tla hambi musi mina ende mina phela wena mina ni tiva you are an artist that entertains yo the crowd mina ni tla hambi valava yini ni enda u na tivolomu eku le ka volomu wani le ka ende a ku na ve albamu a ku xexi gazeni a yi tsalanga volomu leyo a ku na ve albamu number two number number four number ten ku komba ku mi rhandza ngo swilo famba ni mi ya humesa mi huma mi se ka mina he he n'wi vonisa lemo a ni fanele a hanya kwihi a ni hoveni mi ta ka mi ta ka mi nga ni voni kasi wo tshama ku wena uma kwihi kasi mamiste wa fa tshama xitomboni uma wa fa tshama dididi kumbexani a fane ni fanele a tshama ka vona a tovowani e a ni fanele a tshama ka vona ni fanele ni tumbela na wa ni fanele ni tumbela Poem venda Yo- yo wena. munisa le mi kuma ndu yena a le Tshama kaya na kwihi? a le Masipala u kaya ta tshama kwihi a ni fanele a tshama kwini hi byeleni vanhu va tima va na mona swilo swin'wana he phela ni n'wana ka basu kwa wa nga ve ni wa nga vuyisi papa phela ni n'wana sala ka basu loko Eh, a ka basi luka salema ende sweswi hi laha hi laha mina ni le joni le rin'wini ya mina wa swi twi ni hluyini joni ka yena tshama a- ka yena tshama loko ni swi lava a joni na vuya loko ni swi lava rumu ya mina rumu ya mina a ni bori munhu hi laha mutini wa mina lowu a ni bori munhu mina hi laha ku n'wina ni bolo munhu mara mi le ku lubeleni ka huku va ri a va fani hi maneza na tilevel a ti fani na leswi va nga swi fikelela a swi yelani loko n'wina mi nga se lava ku a humesa a hi nandzu mara don't compare our doctor na mfana waloye um mo ni n'wi vutisa ne loko mi ku doctor thomas chauke ni nga n'wi Maparulani. Doctor Thomas Chauke it's an artist i nqambi na Papa Rhulani is an artist wa nqambha so loko mi ku ni nga n'wi compare na dokodela it's fine sorry n'wina mi twa ku nga ku maybe a ni fanele ni nga n'wi compare na dokodela it's fine a va hlamuseli mo mo- mo- mo- mo hi byela ku hi n'wi khompera na mani Yeah. hi byeleni ku hi n'wi khompera na mani ke? Yeah. problem ya n'wihi vanhu va ntima mina problem ya mbilu yo biha ene guys vo tala a hi lo hlupheka hi hlupheki kusuka andzeni from the heart since u feyila ku lava ku appreciata na ku bela munhu un'wana mavoko swa ha to ku xanisa evuton'wini ende na- ende na yena u ni ku bye xin'wana i rivele ku mhana ye vo ta na yena laya va tele nguva nga ta na vona e phela hi ta hi ta mi tivisa xin'wana phela mhana we vo yo ta na wena kwalaho a wa kona kwala mutini walowo wena

ya Ni- nandzu wa mina ka lekere u wu tivaka wena ngo mina nga wu yendla u tiva yini wena ka yini na- nandzu wa mina ka lekere yimani yimani vula lexi vu- yimani vula xin'wana ku komba ku vanhu lava a hi twa hi ku twisisa ku hi ta yi vulavula njhani mhaka leyi Mm. lekere hi vi hi ya ka ka evhete yin'wana kwahala kaya ne Mm. va va la ta n'wi ba ni nga fika ni ala ku la ku performa hi ku kumeka a kha a charge ti 1.5 wa ni khoma hi le vengeta yo ta ku file u want ya laya vengeta ni ku file va n'wi khoma hi swibajana va la ku ba ivi ka mina a ku ri hi hi monday ya kona loko se hi vuya hala joni mm. a ya a ya a ya endla yini a ya a ya tivisa ku no papa rulani a nga ha ri na manager a ni la ku famba ni biwa hi vanhu nandzu wa wena ma ni wu tivi mina na yena phela na mina okay mo ni mi basisa nandzu wa yena na yena ma ni wu tivi phela mo mina mi basisa mo ni swi tivi phela eh. mo ni n'wi basisa na swi ta ku live leyi u ta yi vona lekere helekere hina na nde kumbe wo ni ku mina personally a ni tivi nandzu wa mina ka wena eh. ende wena Na loko wa ha tirhela Paparhulani, ni tlhele ni rhekhomenda Paparhulani ku ri a nyiketiwa swo tola From Show ni Amp Skin Products. Ku ri mina ni na rhandzu, a ni ku fonela wena ni tlhela ni ku khensisa hi mitirho ya wena leyinene a wu yi endla na Paparhulani. Swi ya swi ya swi ya swi ya tshama hambi Swi ya swi ya n'hweti. tshama a ka a Simple Kitchen. A nga ni hlamuli nchumu. A nga a nga a nga a nga ku hlamuli nchumu but a ni didn't have a Ende se va problem. langutele mina ku ni ta ni ta teka swa mina. swa wena leswi ni ngo yo swi zama mina a ka Shoni ku ri Shoni endlela Paparhulani swilo swa so ivi Shoni a a hoxa xandla. That's why a ku sunguleni intention ya mina loko a ni tirha na Papa Rhulani a hi ku va ni ta ni ta fika ni dye timali mina na Papa Rhulani mali hi endlini sweswo mo ni nga cini ti-gig letiyani ende mo ni mi byela ti-gig letiya hinkwato ta le kaya a ti ri na mali ya kahle leyi nga siya Papa Rhulani a ri happy na ndyangu wa ka vona wu ri happy leti nga endla ku na mina ni tiveka ni tlhela ni tlhela ni kota ku tlela ni dyini ni nge fiki ni ku Papa Rhulani mina a ni endlangi nchumu hikuva kha ni tirhisa na yena ni dyini and then I repeat ni hanyini. not necessarily meaning ku ri a ni nga ri ku hanyeni but the combination itself laha hi famba kona we're being paid ni tlhele ni vula ni ku ri loko ku ri ku u manager eh, a hi bombiseleni ti-invoice i have a lot of invoices mina ni manager ro tirha invoice a ni tirhi leswiya swa ku hi ta mi nyiketa tibiya ta yi-twelve hi ta tlhela hi mi nyiketa na na na na tiayisi hi ta mi nyiketa na 1000 a ni tsundzuki papa rhulani mina hi scotch a ni tsundzuki ni tshame ni tirha na wena ni ku holela mali ya le hansi ka 3000 3005 timali hinkwato leti taku beside a ni na hina ta akhawunti two ka akhawunti leyin'wana a ni fanixela mi ya ka home benda chiye 3.5 ka leyin'wana mi vhika ni chiye 3000 ni hakela mucini ni nongola kwalaha kutsongo na that's what i know a ni tsundzuki hi ku ntsundzuka ntsundzuka loko hi ta hambana na yena miza lowani se na ta basa vaseketeri va va nga rhasi wena loko hi hambana ni tlhelela ka lekere and sisi yimani va tlhelela yimani no why ni fanele ni tlhelela no no no why ni fanele ni tlhelela xo sungula a ya ku pfuna a ya ku pfuna ku pfuna ku tsandzekela philana hi yena a nga byela mina ku a na ha ku lava hi swona se mina ni fanele ni fositela ni ku na ku rhandza na ku rhandza no a a swi ndzi swona hi yena a nga jikela mina a ti byela ku mina ni ta wa se ni hlupheka ni ta hlupheka se swi jika swi endlele ende swi n'wana jikini u kuma ku la- la xikwembu xi nga pfula kona Xi u nge pfurile. u nge swi pfali swi nge pfaleki ende swi na difference ku- ku swi- ku- ku- ku- leswi a ni ku a ni hanyisa swona na ku kumeka ka ni hanya na e na philani hikuva va vulavuli vo tala va ku he i hambana le kere a swi tivi ku yi nge chayi kahleu ya ku hluphekelijanuary ya ku hluphekeli he ku jikeli munhu loyi a nga n'wi pfuna swi ku tluka chakalamitiri ya xikwembu ya xikwembu valala wansati lava ni rhandzaku phambeni a hi vutomi bya wena yimani yimani yimani ku vulavula ngopfu yimani ku vulavula eh. ngopfu yimani ku vulavula ngopfu swi nge mpfuni nchumu mi vulavula hi mina ku biha ka mina ni le ka n'wina eh, twala va ri va ri eh, va ri eh, manager midini a mi hembi a ni nge mi hembi phela yina loko hi charger mali leyi ah, sweswo charger mali yo khoveka ku dya la tirhaka 1.5 na buruku i mali ya 12 koma 5 na marhumbu

eh, okay. a ti papa ri lani ve a tata humesa nghomo mara a nga ti na yena yaloyo kasi i nyipi ya yini e ve a tata humesa nghomo papa ri lani mara a nga ti na yena philani nyipi ya yini mina hambi ni ya studio a nga ni vitani papa ri lani a wu to ni khuza sweswi a nga ta swi lavisisa swona ngoma yena lila a ni dumisi u tingoma mo ni tivisa xin'wana mo ni tivisa xin'wana mi tsakisiwa timhaka to swa swa ku munhu a ni a ni endla ku ni a bangoma ni hoxa vito ra wena hi lero pesa swo wo dumisiwa u nga ri na mutirho wo dumisiwa e wo dumisiwa mi ta ku he yini yini paparhani ku swi ku pfuka chakala laya a hola ku mina ndzi se hi mi tsakisa swin'wana loko hi za hi ta khumba vito ra wena a nghomeni

teki susuka ka mina and, and, i don't even think about the guy mina ni swi hlaya ti-comment sweswani ve ri fakani ra mina mi ni dumisa se naswo sweswo ta ku hehe wena vanini u ri ne faka vito ra yena hi byeli hi byeli vito ra wena ta kota ku ku dumisa hi dumisa hi byeli vito ra wena ta ku eh, mina ni byeli ku ni nga ti studio because vete papa rhulani um leswi vulekere u tsale xitetas a ku ri ya papa rilani a vuyi studio mara a nga ti na yena loya ni studio ni ta fika ni endla yini hikuva ni swi koti no chaya mina a ni koti nchumu se mhani ni dumisiwe tinghoma mina a ni huwelela tinghomeni and a ni huweleli tinghomeni a ni risimu ra o r thambo mina ro he oliva we thambo a ni huweleli tinghomeni mina a tisi vito ra yena hi ta n'wi dumisa so um okay he scotch hi leswiwani um good friday u rini ka vaseketeri va wena good friday obvious ka ka thousand yona ne eh ti khwente ta tsemeka hi leswi eh a ni chuwanga Mm. a ni chuwanga hi ngoma Mm. ezongo bu a sweka vuswa byi wupfa byi ta dyeka xixevo xi kona xixevo xi kona u nge tleli u na ndlala ha-e enda ndi marhumbu lama dyiwa hi ma- ama dyiwa mina na vazalekere Mm-mm. ku dyiwa xixevo xa straight okay yeah Eh, okay so guys ya hi ta va hina hi ri ka salani the producer hi ta va hi karhi hi ya hi ya endla project ta hina aka salan the producer salan the producer u ta va a karhi a endla na a single track leyi nga ta va yi feature papa rulani endzeni ya papa rulani featuring dj mfundhisi dj mfundhisi featuring papa rulani um va hlamusete hi yona ku collaboration ya wena kumbe ku sungula ku yimbelela munhu a nghomeni ku ta ku ri mani Hi leswi swi nga tshamisa xiswona. Sweswo swi a swi sweswo inani i DJ mfundhisi. Hi okay. Hi leswi hi nga- Ni le ka Munghana Lonene u vule Na le swona. ka- na le moyeni ni va byeli straight ka Munghana Lonene. A ni va ni vutisi straight ni va byeli. Eh, va ku, Ni "Hi ku, wihi u loyi navela- loyi?" u navela ku la ku tirha na mani hi music. Yeah. Ni ku i DJ mfundhisi. Thank you. DJ Mfundhisi, Xikwembu xa Mike ku vule hosi mi titwele hi ta n'wina. Eh lexi mina va nga ta xi vula eh a ha ha la ku ta endla swa tibifi swo swi nga make sense. Paparilani wini Joni? Wena u nga ta ku lava paparilani? Tana a thembisa a Joni paparilani laha tshamaka kona u ta n'wi fonela tinambara ta yena ti kona na le ka page ya yena so going forward ne lexi mi lavaka ku lava ku lava ta xi tivisa i ku vanhu va ka gaza ngopfungopfu n'wina va ka malamulele va le giyani vatswanyana va behave va le giyani special malamulele na kwena huma kona le ka va ka mina va ku zo va vona va ni hi vona va ndlela ku tsumiwa va joni vona special ah. Makuleke, loko na ka Makuleke futhi. Eh. Kasi mbyela eh, a va navelele swinene. Why? Eh, wa talo ku ri ni ela wena suka kona a ko va ku navelela ni endli ni endli hiti leyi va va ku ri ku duma ka mina a va nga swi languselanga va nga swi languselanga damani u ta endla so se van'wani va twa ku vava milomu ya vona yi tlheliwe madiviriviri va yi cheliwe miriviri na timbili ta mahlwela na timbili ta mitwa mitwa guys guys guys tshikani ku va bitter tshikani ku va bitter lexi hi faneleke ku vulavula ta xi endla na papa rulani Ah, na swi vona ti-producer ta swi lava ku chayela papa rulani but then guys a hi nge to duma hinkwenu the guy, Xulu. the guy is talented Ah, ma swi vona n'wina we that's the thing that we cannot hide i sweswi hi nga ta hi nga swi tumbeti but lexi lava ku la ta mi basela xona mi xi tshama kha mi xi tiva ku se nyamutlha mi te papa rhulani mina na yena hi nge yi kule i xipandzahloko mo ni byela swin'wana ma vona mina na papa rhulani mina mo ni ku mina vuxaka bya mina papa rhulani byi fana na bya wena na relationship ya wena leyi tshamaka karhi biwa i chava no ya kaya hikuva swi ta ku loko ya kaya ku hava swo dya wa swi tiva ku loko ya kaya mi ya ku langutaneni a ku na lexi u nga ta xi endla cause na xikolo wa chava vuxaka bya mina na papa rula byi fana na relationship ya wele ya abusive yo tshama kha ri biwa xavelelo lo n'hweti hela va ku xavelela hi mali va ku xavelela na pizza ya 40 rand i vuxaka lebyi hi nga na byona papa rulani a ni lebya bya wena a wu byi voni u vona bya mina papa rulani bya byo ha mi ta hambana wena relationship leyi mina na papa rulani nga na yona yi fana na leyo ya abusive master why ni yi fanisa na ya wena hi ku wa swi kota ku kondzelela na leswi n'wina mi swi vulaka swa wrong hi paparulani na swi kota ku swi kondzelela mina ende ni ku swi kondzeleleni and I'm fine paparulani leyi xipandahloko e damani u ta fika ku londza mali e damanini a londza mali van'wana ni londza mali leyi U Ni tshama lo- londza mali ya ni yena. londza mali kwihi ka mani naswona ni londza mali ka mani kwihi mi vulavula ngopfu hi problem ya wihi munhu- n'wina hi wihi munhu la ni londza mali mi vulavula ngopfu ko problem ya va ku mi n'wina rhandza ku we we we we Hi swona swi nga ri we kona. mafita ku va na ku- ku- ku kumeka mi ri ti-artist na von'wini a va yimbeleli Eh, hi ku mi tshamaka mi ku we we we ku huwa mi hi kota ngopfu Mina, mo ni tlhela ni repeat-a, ni fana na wena sesi ka ri lexi ni xipyali ya wena. Ni fana na wena sesi ka ri lexi ni xipyali ya wena, yo biwa na hi mimpama, u sukumetiwa u wela ni hansi u rahiwa, i karhi i kondzelela. Ha fana coz na mina ni mi ba vanhu lava ni nga kahle, swi komba ku na mina na kondzelela, mina na wena ha fana, hi va mukondzeleli mina na wena. Xin'wana xa ku, xin'wana xa ku hi lexi va tshama va vulavula ngopfu, swa fana hi ku yena hi yena laha mutini swi dume ku a hi wa kona.

and then va ku hi leswo ra i thomas baloyi the twins i the twins ku ri hi Yeah. leswo ra ra Yeah, ra ra yeah. ra the twins then chavi cmc a ku ya ndzhaka yo rika wena cmc wena ta ku fona loko ni heta live ivi then va ku ni vo tiyani a kha ha va vona eh eh ko va hi ku cmc problem ya lona pride yo loko mina ni ri ni ri ni ri live you don't want to interact but only when we are live you want me and expect me to interact cmc vutomi bya mina xem so okay ya mhaka kona yaleyo um eh, papa rulani u ta va kha a humesa single ya yena u ta va kha ra humesa after single ya yena u ta va kha a tirha na dj mfundhisi u ta va kha a feature ti-artist leti nga ta kha ti ta hinkwato mina as manager papa rulani ni ta va ni karhi ni promota na ti-artist ta ti artist you are welcome to come here ni ta ni ta fika hi ti-artist leta titsongo tanani papa ra ni le voice kona lahawani yi yimele n'wina so tshunelani hinkwenu n'wina mi lava ku lava ku tirhisana na papa rhulani n'wina mi hleketa ku mi na ti-idea bring those inputs papa rhulani u kona ka tinsimu ta n'wina n'wi feature-rini hi kona Paparilani. Paparilani it's now available for ku tirha na artist yin'wana na yin'wana. Ku tirha na artist ku sukusela ka Benny Mayengani ku ya ka Mister Post ku ya ka vo Mapela ku ya ka ti-artist hinkwato to duma Xongi Rhangani, Prince Rhangani, Dokdela Joe Shirimani ti-artist ta Xitsonga hinkwenu Paparilani is open and available to do the collabo to feature on the projects hi karhi hi kurisa Xitsonga. Hi tshika ti beef. Loyi a nga ta va a ri na beef ku sukusela sweswi, I am warning you, ni nge fiki ni ta hi beef ya straight, ni ta ta hi beef ya doki yo ka yi nga dyeki. Ni ta ta hi nyama leya doki yo ka yi nga dyeki, leyi u nga to yi vona ku i nyama, i beef mara a yi dyeki. Xiharhi lexi, xiharhi xo ka xi nga dyiwi. I xiharhi xo ka xi nga dyiwi. Lexi ni nga ta endla xona mina sweswo because se mi ta va se mi, mina I don't want to reach my limit. so guys uh, for you guys ama vulavula hi swo tala paparlani loyiwani u kona paparlani loyiwani is happy is healthy uh, thank you for ku va mi ve mi wa kona ka this life ku va hi ta hi ta mi basisa and then nge za ni pfala ka ka ka nghoma nghoma leyi mi yi vonaka kha yena na hali paparlani a nga humesa nghoma a hi swi tivi swi sweswo ka tinghomangoma hinkwato leti mi nga ti humesa ni leti mi ngo ti le studio kuva mi nga n'wi teka mi a chayachaya kona a hi swi tivisi sweswo the project leyi fanekele ku paparilani a yi chaya yi va hi tiva hi leyi na mina ni nga ta kha ni yi tiva i repeat paparhulani project yin'wana na yin'wana yo yimbelela a fanele ku yi endla loko ze nga vi na mina ndzeni a hi yi tivi ya le patwini ende na swi tiva ku swingomangomani kaya swi tata swi tele N'wankosi papa rhani a nga va yi studio swa kuma 5 6 mi kha mi xa byala a famba a ya mi ku a hi fambeni hala kha mi sitawu mi ya studio swinghoma sweswo papa rhani loyi a hi swi tivi the only tracks leti nga kona hi leti nga a studio xa salani leti lavaka ku produce-iwa leti nga ta feature DJ Mfundhisi teto tin'wani tinghoma teto i ta n'wina mi nga katsi vito ra papa rhulani because vanhu vo tala mi lava ku lava ku duma hi papa rhulani vanhu vo tala mi lava ku lava ku to dumisiwa hi papa rhulani so that attitude must come to an end and i mean it it must come to an end you guys you are disparate ya ku va mi kuma fame and mi kuma ndlela wrong if you want to work with papa rulani ni mina manager ni foneli i ni hlamuseta i give you the terms and conditions then i give you my artist if u lava fika kwari ni ta n'wi deliver ka wena mi endla project leyi nga ta tlhe yimi yi hi vuyisela mali hi kota ku tsakisa matsonga

Guys, if you have a good network, you say two, and I have a good business family. Uh, thank you guys for tuning in. So, talent update, and I'm going to come up with the right of one. Aye. Muna mina ta vasile ta mina sapote na mkhesa muna mina rata ku bana wa mina wa nsai. Na muna rata ku mkhesa mwe. Kai tiri magaza ku mjama kwele Israel.